Grazzi ħafna tal-li ġejtu għat-taħdita ta' Dr. John Abela u Michael Buħaġar fuq jisma meta l-Maltin għażlu id-demokrazija fi żmien l-imblokk. Tema mill-isbaħ, skoperta tagħhom it-tnejn. Din it-taħdita minn hija bi skuża biex inbigħu iktar kotba tal-Klabb Kotba Maltin. Fil-fatt bdejna minn hemmhekk. U Joseph Mizzi qal li x'se nagħmlu biex jiġu ħafna nies. Għedtlu hemm paper ta' Joan u ta' Michael sabiħa ħafna. U mbagħad qed qed nitkellem ma' Patri Xarlo u qed jispjegali s-semien li kellu dan il-kunvent u għad iktar u iktar it-taħdita nagħmluha hawnhekk. Il-Karmelitani Investew ħafna f'sala bħal din, sewwa, u ħa jiftaħ l-introduzzjoni Patri Charlot. Patri Charlot? Ejja, no. Għax dawn għażlu tal-Karmnu li jkollhom libsa tixbaħ is-siġġijiet kieku għamlu ħamra, per eżempju.
Mela, merħba fil-konventana unnek l-imdina. Din il-parti hija dik li nsejħu l-Novizjat l-Antik. Hija tal-1700 sejt 1700 u xi ħaġa. U hawnhekk kien id-dormitorju tan-novizzi u l-parti ta' fuq fejn hemm il-biblioteka kienet il-kamra tas-surmast u mbagħad il-ċelel tal-patrijiet. Eh, dal-kunvent Qisu daħal bħal Pilatu fil-kredu fil fil-ġrajja tal-Franċiżi f'Malta. Il-għaliex hawnhekk wara l-għada tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu li l-Imdina tiġi ċċelebrata dejjem it-tielet Ħadd ta' Lulju, ġi fuq is-sittax ta' Lulju, Il-Franċiżi telgħu, ħadu l-fided, il-knisja kienet armata għall-festa, kienet għadha armata, u mbagħad fit-tnejn ta' Settembru reġgħu ġew biex ħadu d-damask tal-knisja. U dal-kunvent, ġifieri fir-reġistri tagħna hemm diversi annotazzjonijiet dwar dak li ġara mill-kunvent u hekk spejjeż, patrijiet li ħarġu minn dan il-kunvent il għaliex bħalma nafu lkoll fi żmien il-Franċiżi l-ordnijiet reliġjużi setgħu jżommu biss kunvent wieħed għalhekk kellna xi patrijiet li marru l-belt oħrajn marru d-dar U ġifieri fir-reġistri tagħna wieħed mir-reġistri niżżilnih hawnhekk mill-arkivju biex tarawh li huwa l-inventarju ta' wara r-rewixta kontra l-Franċiżi, ġifieri iniżżel dak li baqa' minn dak li ħallew il-Franċiżi f'dan il-kunvent, ġifieri serqu l-fidet kollha, pratikament il-fidda li kienet iżżejjen il-kwadru titulari, u ttieħdu l-ventar tali, apparti vental tar wieħed li għadu jintrama fil-festa tal-lum, ma stajx noħorġu, ma stajniex noħorġu ħax kbir. U li kien moħbi u allura ma nstabx. Salva wkoll bambin ta' xema li milux irrestawrajnieh u qiegħed issa tarawh ukoll qiegħed fil-krutur tal-kunvent. Salva mill-altar tal-Madonna tal-Karmnu, ġifieri huwa ta' żmien ta' dik l-epoka, minn dak iż-żmien sal sa żminijietna sar irmied pratikament u bil-paċenzja kollha r-restawraturi reġgħu reġgħu bnewh. Li għandna marbut mal mal mal-ġrajja tal-Franċiżi għandna l-famuża qanpiena li tinsab qiegħda għall-wiri fis-sagristija tal-kunvent. il-qanpiena li jiddaqqew it-tfal għal biex biex iħabbru jew inkella jagħtu s-sinjal ħalli n-nies jinġabru fl-Imdina u tibda r-rewwixta. Għandna wkoll, ħa tarawha wkoll, mejda illi bit-tradizzjoni orali jingħad illi fuqha qagħad Napuljun. Mela meta meta ġew il-Franċiżi ovvjament il-patrijiet, il-prijoli u l-ekonomi, il-prokuraturi tal-kunventi, kellhom jagħtu r-rendi konti u kellhom jagħtu l-eżito u l-introjto ta' kull kunvent, ġifieri x'jidħol u x'joħroġ fil-kunvent, x'inhuma t-territorji, l-artijiet, dak kollu li huwa x'għandu x'jaqsam ma' proprjetà. U t-tradizzjoni orali tgħid li fuq din il-mejda Napuljun speċi ra dawn dawn ir-reġistri. Issa, ħaġa fuq tradizzjoni orali. Fil-kunventi, meta xi ħaġa tkun tradizzjoni orali, ifisser li tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ħaġa li ma tistax tippruva li hija vera jew storikament hija vera, però ġarment meta tgħaddi minn ġenerazzjoni l-oħra ġifieri tgħaddi mill-majestri għan-novizzi. U l-iskop kien ikun wieħed, li inti l-ġenerazzjoni ta' warajk tieħu ħsieb dak li ħallewlek ta' qablek. Għandna storja daqsxejn taċ-ċajt. Aylesford, pereżempju, kien hemm novizz li qaċċat siġra li kien jingħad li kienet ilha minn żmien San Xmun Stock. U dan is-Sur Masbat jaħdem fil-ġnien. Kien għadu ġdid, kien għadu ma qallhomx dik is-siġra bit-tradizzjoni u qaċċatha. U mar għamel il-kapulavur li qaċċat din is-siġra li kienet mejta pratikament. U ġiri, l-iskop li tgħaddi minn tradizzjoni għall-oħra, minn ġenerazzjoni għall-oħra, huwa li inti ehm, dawk li jidħlu fin-novizjat jitrawmu mhux biss fil-ħajja spiritwali imma jitgħallmu japprezzaw ukoll dak li għadditilhom il-ġenerazzjoni ta' qabilhom. Ġifieri allura din il-mejda hija waħda mill-ftit affarijiet li salvaw minn dik l-epoka. Naħseb dak li għandi ngħid. Ija, wara se noħodkom taraw, eh, tistaw tinżlu taraw il-qampina u il-mejda u l-bambin li salva mill-rivoluzzjoni. ħaġa li nistaw nejdu kol li wara meta meta l-Franċiżi ċedew, kienet saret quddiesa hawnhekk ta' ringrazzjament fil-Knisja tal-Imdina u għal ħafna snin, pratikament sa żmien il-Konċilju Vatikan Tnejn, kienet issir il-quddiesa b'sufraġju għal dawk kollha li mietu jew li ħajlew ħajjithom fir-rewixta u anki fi żmien fi żmien il-Franċiżi. Kienet issir fit-28 ta' Settembru din il-quddiesa. Grazzi lilkom.
U issa nibdew it-taħdita ma' Michael u ma' John. John ma għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni mela ħanaq biża. Michael, Michael huwa student fid-Dipartiment tal-Istorja, ilu jagħmel ir-riċerka, issa qed jikseb formazzjoni akkademika skont sistema u hija ħaġa li tawgura ħafna għall-istudji f'Malta, speċjalment tal-istorja, li fl-ewwel sena kien kapaċi jissieħeb ma' Joan u jagħmel din ir-riċerka straordinarja li ħa nisimgħu fuqha llum. Aħna min-naħa tagħna nawgurawlek li jirnexxielek bħall-mara ta' maġenbek. L-ewwel nett nixtieq nibda biex nirringrazzja lil numru ta' nies illi li kieku ma kienx għalihom illum mhux qed hawn u l-paper lanqas ma nkitbet. Nixtieq nirringrazzja l-Akkademja tal-Malti illi dejjem torganizza dawn it-taħditiet hekk interessanti. Nixtieq nirringrazzja lil Olvin illi malli ngħidlu Olvin għax hawn din u naħseb tinteressak. Iktib li paper, iktib li paper. Issa naħseb wasalna fista tilli laqas ħanibda ngħidlu, ħanibda nżomma. U nixtieq nirringrazzja wkoll lit-tim tal-Arkivju Notarili il għaliex kif tafu l-Arkivju Notarili għaddej minn proċess ta' riabilitazzjoni. U propju dak illi ħanisimgħu illum huwa frott tal-ħidma ta' dawn in-nies illi paċenzja kbira qegħdin jagħmlu sens minn kważi nofs kilometru ta' materjal sfuż illi prattikament ikopri mill-Medjuevu sal-perjodu ta' kważi l-Indipendenza biex ngħidu hekk. Jiġifieri l-materjal huwa differenti u kważi kważi trid ħafna paċenzja biex inti prattikament toqgħod tagħżel folio folio biex tara x'fihom. Issa fost dawn hemm żewġ persuni li nixtieq nirringrazzja partikolarment, Isabel Camilleri u Angel Camilleri, illi ġibdu kemm l-attenzjoni tiegħi u kif ukoll ta' Michael meta jsibu xi ħaġa rigward dan il-perjodu. Anke Paul.
U anka Paul Camilleri, eżattament. Dawna huma ovvjament nies li jgħinu l-riċerkaturi għaliex ħafna drabi ikun xorti illi inti ssib ċertu dokumenti. Li nibdew u nibdew biex ngħidu illi barra minn daw il-karti sfużi hemm ukoll ovvjament ma' 80 nutar illi ħadmu f'dan il-perjodu Franċiż. Allura tistgħu timmaġinaw l-ammont ta' riċerka li għad trid issir. U sa kważi nofs is-seklu dsatax Għadek issib suppliki fejn nies qegħdin jagħmlu talbiet għal xi għal xi għal xi ħsarat li ġarrbu waqt dan il-perjodu. Jiġifieri r-riċerka għadha trid titkompla, jiena ngħid illi għadha fil-bidu tagħha fl-Arkivju Notarili għax prattikament kif qed ngħidu l-materjal huwa huwa vast ħafna. Il-volumi notarili jagħtuna dik li nistgħu ngħidu hija eye witness account, xhieda veritiera ta' dak il-ħin. Ħafna drabi t-tradizzjoni orali forsi iddawwar xi ftit 'l hawn u 'l hemm u sakemm tasallek tibda tgħid imma di hekk vera ġrat. Però d-dokumenti notarili ovvjament meta tinkiteb Nota, Ġo fihom li tkun inkitbet jew dakinhar jew xi ftit ġranet wara li jkun sar l-avveniment, inti tgħid dina kważi kważi hija nota ta' xi ħadd illi għex u u qed jikteb dak li qed iħoss dak il dak il-ħin. Proprju nota bħal din sibuha fil-volumi tan-nutar De Caro, Il-nota qed narawha quddiemna. Huwa interessanti li din nota nkitbet fit-tnax ta' Ġunju. In-nutar De Caro kien nutar li kien jipprattika l-Birgu. U dan nutar f'din nota qed jirrakonta prattikament kif il-kavallieri, juża l-kelma, ċedew il-gżira wara li l-gżejjer kemm Malta u Għawdex kienu ċċirkundati tajjeb mit-truppi Franċiżi. Issa li hu interessanti li wara li juża l-kelma ċedew, dan in-nutar juża wkoll il-kliem come dicessi, ġifieri kif intqal ta' bniedem legali li kien qed joqgħod attent ħafna il-kliem eh, li qed juża. U jgħidilna wkoll illi n-nies u anka huma kienu obbligati illi jobdu l-Gvern Franċiż. Issa jiena ħsibt daqsxejn u bdejt ngħid imma dan in-nutar għalfejn qiegħed joqgħod daqshekk attent. Iċ-ċirkustanzi ma jafx fejn għada piet għada ħa joħduh, allura qed joqgħod attent jgħidlek ma jmurx jerġa' tinqeleb il-folja u nerġa' jiena jkolli nibla dak li ngħid jew niġi fl-inkwiet. Allura qed joqgħod attent ħafna x'inhu jgħid. Jgħidilna wkoll kif in-nutara tħallew jiżvolġu l-professjoni tagħhom tajjeb taħt l-istess regolamenti u liġijiet li kienu jeżistu taħt il-kavallieri. Ħlief għal xi tibdil, u dan nafuh, it-tibdil li kien kien fid-datazzjoni il-għaliex Minn issa 'l quddiem dawn riedu jniżżlu d-data skont il-kalendarju Repubblikan u nafu wkoll illi kien hemm nutara li kienu qed isibuha diffiċli li jagħmlu dan, allura x'kienu qed jagħmlu? Kienu prattikament qegħdin iniżżlu d-data kif kienu jafu huma u jagħmlu VSE ħdejha, vecchio stile, jew inkella mad-data Repubblikana iniżżlu d-data Gregorjana, kif kienu jafu huma, ħalli żgur, naħseb jiena, ma jiħdux żball fid-data. Kellhom ukoll ineħħu t-titli u l-unuri kollha li kienu jingħataw fi żmien l-Ordni, U kien hemm nutar partikulari, Bonavita, Giuseppe Bonavita, illi nafu illi dan in-nutar prattikament huwa wkoll magħruf il għaliex kien hu li għamel it-testmenti ta' ta' Guglielmo Lorenzi u Dun Mikiel Scerri ftit sigħat qabel mietu. U dan in-nutar nafu illi segwa sew dawn l-istruzzjonijiet li ħarġu il-Franċiżi. u prattikament ċirkustanza partikulari fejn anka l-isqof u l-vigarju eh, neħħilhom it-titli kollha u eh, sejħilhom sempliċiment ċittadino. Ġifieri da kulħadd xorta sar minn dak iż-żmien eh, lem. Prattikament Ir-riċerka tagħna ħa jkollha parametri, tajjeb, jiġifieri llum illum ħa niffukaw mill-kitba tagħna ħa niffukaw fuq l-elezzjonijiet li kienu saru biex jittellgħu r-rappreżentanti tal-irħula. U din hija informazzjoni ġdida li nstabet l-arkivju notarili. Kif li qed taraw quddiemkom huma żewġ eżempji ta' ta' ta' riżultati ta' dawn l-elezzjonijiet u dawn ħa nitkellmu fuqhom aktar il-quddiem flimkien ma' Michael. Ħa ntukom naqra kronoloġija tal-avvenimenti ħalli aħna nagħmlu daqsxejn il-build-up tajjeb ta' ta' l-affarijiet kif ġraw prattikament sa sa l-elezzjonijiet. Mela għandna t-dsatax ta' Mejju u għandna l-flotta Franċiża li titlaq minn Toulon b'mijiet ta' bastimenti u tgħaddi minn xi portijiet Taljani u tiġbor iżjed nies Sitta ta' Ġunju, din il-flotta tidher fin-naħa ta' Għawdex u jibda l-paniku fil-gżejjer Maltin. Disa' ta' Ġunju, Napuljun jitlob li jitħalla jidħol fil-port għall-ilma u kif nafu din ġiet rifjutata u huwa jeħodha u jhedded u jiddikjara gwerra kontra l-ordni. Ħdax ta' Ġunju, tibda l-invażjoni Franċiża u tittieħed il-Kampanja u Għawdex li mdina permezz ta' l-Università ċċedi. Prattikament dan huwa din hija kopja ta' meta tal-kapitulazzjoni ta' meta ċediet l-Imdina lill-Ġeneral Vaubois li l-oriġinali tagħha probabbilment illi inqerdet meta sar meta l-Maltin sar dak l-irvell u l-Maltin ħebbew għall-Banka Ġuratale biex ovvjament jeqirdu d-dokumentazzjoni Però nafu illi fortunatament hemmhekk kien jinżammu wkoll id-dokumenti notarili u fortunatament dawn ma tħallewx illi jiġu meqruda. F'dan id-dokument li jinsab fl-arkivji tal-Katidral li huwa interessanti hu illi naraw prattikament illi Hawnhekk jissemmew illi l-Franċiżi wegħdu li jirrispettaw u ma jmissux il-knejjes, il-monasteri u l-isptarijiet, li juża l-kelma lasciare come sono. Jiġifieri Għandek il-kelma monasteri. Ħafna drabi jkun hemm dak id-dibattitu li ċertu proprjetajiet ma kinux jappartjenu lill-Knisja għalhekk il-Franċiżi ħebbew għalihom il għaliex huma wegħdu li ma jmessux il-proprjetà tal-Knisja. Jiġifieri dan huwa kollu kliem illi huwa dibattibbli ta' kif inti tinterpreta li ġraw l-avvenimenti u l-istorja, tajjeb? Inkomplu bil-kronoloġija u għandna l-erbatax ta' Lulju fejn għandna kien imfakkar fil-Belt Valletta fost festi kbar ir-Rivoluzzjoni Franċiża, l-ewwel ta' Awwissu fejn kellek il-Battalja tan-Nil Tajjeb. It-tnejn ta' Settembru nerġgħu niġu lejn Malta u nsibu li bdiet ir-rivolta kontra l-Franċiżi u dik li ħafna issa qed nħarsu lejha bħala il-gwerra ċivili li firdet ħafna familji u niżlet ukoll il-livell tal-għejxien tal-Maltin. Il-Franċiżi ingħalqu fl-ibliet jistennew rinforzi minn Franza u prattikament il-Maltin immedjatament fl-ewwel jien bdew iwaffqu l-assemblea bir-rappreżentanti minn kull raħal. Fl-għaxra ta' Novembru naraw kif ir-Re ta' Napli offra l-għajnuna tiegħu uffiċjalment U fit-tnax ta' Jannar ta' 1799 kien hemm il-konġura dik li nafu biha bħala ta' Dun Mikil Xerri u Guglielmo Lorenzi li falliet. Fl-Arkivju Nasarili għandna kif għadna t-testmenti ta' dawn iż-żewġ patrijotti. U kif qed naraw minn testment minnhom ta' Guglielmo Lorenzi, sorry, ta' Guglielmo Lorenzi, hemmhekk għandek il-motto tal-Revoluzzjoni Franċiża Libertà Egwalità li wkoll riedu jitniżlu fuq l-atti notarili, kull att notarili li beda jsir waqt dan il-perjodu. Prattikament għandek imbagħad fil-11 ta' Frar il-Kaptan Alexander Ball illi eh, kien maħtur bħala President tal-Assemblea u dan fuq suġġeriment tal-Assemblea stess kienet i illi talbitu illi jkun il-President ta' din l-Assemblea. Fil-ħmistax ta' Frar, it-truppi Maltin ippruvaw jattakkaw is-swar ta' Bormla, però ma rnexxilhomx u kien hemm telf kbir. Ovvjament aħna rridu nżommu into nieħdu into fil-konsiderazzjoni tagħna illi meta aħna ngħidu ippruvaw jattakkaw u Ma rnexxilhomx dan għalkemm forsi t-telf ta' ħajjiet ma kienx xi wieħed kbir ħafna però f'sitwazzjoni fejn kellek nuqqas ta' ovvjament ammunizzjon, nuqqas ta' kollox, ta' karta, ta' affarijiet prattikament li ħa jgħinuhom illi jipprovdu dan il-kombattiment. Din kienet telfa kbira għalihom dak il-ħin. U fil-18 ta' frar jiltaqaw għall-ewwel darba 22 rappreżentant eletti mill-irħula. Eh, prattikament huwa fuq dan il-punt li ħanifqu u ħanispjegaw iktar kif daw ir-rappreżentanti ġew prattikament magħżula. Hawnhekk għandna dokument ukoll li huwa interessanti ħafna. Nuqqas anzi ta' dokumenti, għax b'hekk iddeċiedejnih li hemm nuqqas ta' dokumenti. Eżatt.
U dan fil-fatt huwa interessanti għalfejn? Il għaliex dan huwa tan-Nutar Alessandro Patrizio Patrizio Spiteri u prattikament dan in-Nutar jagħmel referenza għalih Gian Anton Vassallo fil-ktieb tiegħu Storja di Malta raccontata in compendio fl-1854. U fil-fatt Vassallo jinfurmana li dan in-nutar kien in-nutar li kien imqabbad biex jiddokumenta l-irkant li kellu jsir mill-kunventi soppressi. Issa meta ħarisna lejn il-volumi ta' dan in-nutar, x'indunajna? Indunajna li prattikament, kif qed taraw quddiemkom, huwa għamel huwa għamel kuntratt fl-ewwel ta' Settembru tal-1798. L-għada kienet il-bidu tar-rivolta. Tajjeb, ġifieri qed ngħidu li l-għada beda l-inkwiet ġewwa r-Rabat u l-Imdina. Issa, jekk dan in-nutar Spiteri, tajjeb, kien in-nutar li kien imqabbad biex jagħmel jiddokumenta l-irkant ifisser illi kien ukoll wieħed minn dawk il-persuni illi kienu prattikament imsewta bil-ġebel u prattikament sfaw vittmi ħa ngħidu hekk tal-folla irrabjata li kien hemm kemm ir-Rabat u kemm l-Imdina. Issa fil-volumi tiegħu dan wara dan id-dokument tal-ewwel ta' Settembru hemm vojt tajjeb ta' kważi xahar, għax id-dokument li jmiss wara huwa tal-erbgħa ta' Ottubru. U m'hemmx dokumenti neqsin, għalfejn? Il-għaliex id-dokument tal-ewwel ta' Settembru, tajjeb, huwa dak il-biċċa ta' fuq. u d-dokument ta' l-erbgħa ta' Ottubru jibda eżatt warajh, jiġifieri m'hemm xejn maqbuż. Issa aħna jien u Michael bdejna ngħidu, ma da x'jiġralu da da biex nutar ma jipprattikax għal xahar sħiħ. U qed jaħdem kuljum kien qabel? U kien qabel kien qed jaħdem kuljum regolarment. U ħsibna u għadna naħseb, ix-xebgħa ta' ġebel li kien qala', kellu joqgħod ftit. Irrikoverat. Irrikoverat. Għaliex, ovvjament, ma setax jipprattika. Dik hija wieħed mill-ħsibijiet illi għaddilna minn moħħna għala dan in-nutar prattikament ma pprattikax għal xahar sħiħ. Eżattament. Ma nafux.
Huwa nerġgħu narawh prattikament il-belt il-belt fl-erbgħa ta' Ottubru kif għadna, però jidher illi reġa' telaq mill-belt u fis-seba' ta' Novembru qed insibuh jaħdem ġewwa l-Imdina. Issa x'kienu ċ-ċirkustanzi għalfejn ħareġ mill-belt u għalfejn mar l-Imdina u kemm aċċettawh, dawk għadhom kollha skoperti li rridu nagħmlu ġewwa l-arkivji hopefully u anke f'arkivji oħra. Il-għaliex ir-riċerka li qed nagħmlu dik li hu sabiħ illi qed toħodna minn arkivju għall-ieħor u qed tiddireġina lejn possibiltajiet oħra ta' kif inħarsu lej ċerta dokumentazzjoni li nsibu miktuba ġo arkivju partikulari. Issa, din hija l-firma tan-nutar Alessandro Patrizio Spiteri u minn hawn ħanħalli fidej Michael nixtieq eh, nirringrazzja lil Michael l-ewwel nett eh, il għaliex eh, Michael Prattikament malli sar jaf malli jien għadtlu isma' Olvin qed jiġri warajja biex nikteb din il-paper fuq żmien il-Franċiżi u jiena żmien il-Franċiżi ma tantx jiena midħla tiegħu. Għadtlu inti għandek xi informazzjoni u Michael vera kien disponibbli u beda jtini l-informazzjoni kollha li kellu. Għadtlu le hi mhux hekk. Għadtlu mela l-paper nagħmluha flimkien. Il għaliex inti qed taqsam miegħi dan it-tagħrif kollu u kif inhu xieraq inti għandek tkun ukoll rikonoxxut ta' din ir-riċerka li qed tagħmel. U jien kburija ħafna li ħdimt ma' Michael u nawgurawlu wkoll għal suċċess. Thank you.
Grazzi. Grazzi ħafna anke li ġejtu u anke kien pjaċir tiegħi li mingħajr ma naf jiena ħdimt Fi ktieb iddedikat lil Karmenu Bonavija, li kien wieħed milli dawk li tħajjart anke jimbuttani biex nibda dawn l-affarijiet ta' storja. Il-kitbiet tiegħu kważi mingħajr ma kien jaf, jiena naqrhom u dejjem tikber dik ix-xewqa fik. Ngħaddu għat-tieni parti, jien ħa nitkellem aktar fuq ir-riċerka li saret rigward dawn l-elezzjonijiet. Biex naqra żgħira informazzjoni iktar li ta' John, it-Tnejn 11 ta' Frar 1798 insibu li kien hemm din l-Assembleja Nazzjonali ħatru bħala President tagħhom l-Alexander Boll kien kaptan tal-iskwadra li qed timblokka l-portijiet hawn Malta u Ħa truh bħala President. Hija interessanti li r-rappreżentanti qed jagħżluh huma, lil Alexander Boll. U fl-istess ħin ittieħdet deċiżjoni li issa nagħmlu elezzjoni biex issir speċi iktar uffiċjali li li jkunu dawn ir-rappreżentanti eletti b'mod ta' elezzjoni. L-elezzjoni saret fl-irħula, kif kien qiegħed miktub fil-minuti ta' dal-kungress mill-ħdax ta' Frar, u wkoll jgħidlek li kienu eleġibbli għaliha li jivvotaw il-kapijiet tal-familji. Meta ngħidu l-kapijiet tal-familji huma l-missirijiet, ta' kull familja li teżisti f'dak ir-raħal partikolari, sewwa? Interessanti li s'issa nafu bi tnej irreġistrati għand nutar. Waħda minnhom ma kinitx skoperta kollox għal tiegħi għax isemmiha ta' Birkirkara isemmiha in-Nutar Allegaw, skużawni, il-Kanonku Alfredo Mifsud, fi ktieb tiegħu antik ħafna ta' xi 1907, u dan jgħid li saret din l-elezzjoni u jagħti n-nota fejn hi fin-Nutar, jiġifieri kienet daqsxejn faċli għalija jiena mmur għand Joan u nsibha fl-Arkivju Notarili, għax l-Arkivju ssetjat kif inhu, għax kieku ma konna nsibu xejn, probabbli. Ħa nagħti daqsxejn background ta' Birkirkara kif kienet fl-1797 u r-raġuni hija li użajt l-istatut animarum ta' dik tal-parroċċa ta' dik is-sena. L-istatut animarum, biex nispjegaw xi ħaġa żgħira fil-qasir fuqu, huwa ċensiment, tip ta' ċensiment li kien jagħmel kull kappillan ta' raħal tal-parroċċa tiegħu biex ikejjel l-istat tar-ruħ, jekk hu fl-istat tar-ruħ, biex ikollu rendikont tan-nies kif qed jgħixu fil-parroċċa tiegħu. Insibu li l-kappillan kien, proposto kappillan kien Pawlu Micallef, kellu popolazzjoni ta' 4,000 u għaxar persuni, li minnhom insibu li kien hemm sbatax-il kanonku, bil-kirkara, sintendi, qed nitkellmu, kien hemm ħdax-il saċerdot ieħor, ma kinux neqsin, kellek tlieta kjeriċi ċelibi u kien hemm ħames kjeriċi miżżewġa. Dawn 99 fil-mija kienu għadhom minn qabel ta' żm ta' Pinto kien irranġa li dawn ma jibqgħux isiru, il-kliem miżżewġa. Kellek ukoll, interessanti li ma' ta' Birkirkara nsibu li kien hemm kien hemm Fort Immanuel. U f'Fort Immanuel kien hemm fuq mitt persuna jgħixu hemmhekk, qegħdin iniżżilhom hemmhekk. Ukoll kien hemm hemm lista interessanti ta' persuni li mhux qed jgħixu sewwa, fil-ħajja reliġjuża tagħhom u jagħti raġunijiet ukoll minn għax qiegħed jgħix kif ifettillu minn għax jidej u min għax insomma m'għandux aptit imur il-knisja litteralment jgħidlek kuxjenza bierda. Insomma għandek il-lista tad-dnubiet kollha għalfejn dawn ma jitqarbnux. U fosthom kien hemm li Toqgħod qisha mhix mhix ammont żgħir għal 4,000 persuna. Għandek 48 irġiel u ħdax nisa. U di qed nuża daqsxejn għax kultant ngħidu ta' qabilna ta' qaddisin jimxu fl-art. Mentri ma tantx dejjem jew ka dejjem taf kemm kienu joqogħdu attenti l xi tgħid il-Knisja. Qed naraw ċertu affarijiet meta tibda tarahom l-istatus animarum. Juruk ċertu affarijiet u mbagħad ċertu postijiet iżjed minn oħrajn. Imma l-irġiel ħżiena, ara n-nisa ħafna minnhom tajbin. Iva, iva.
Ħafna minnhom iktar tal-Knisja. Birkirkara ukoll kienet fi żmien l-imblokk l-iktar magħrufa nsibu l-Batterija tal-Għarar fl-1799 dar-ritratt tagħha. Hawnhekk da ġibtu mill-Mużew Marittimu U jien fuqu hemm inskrizzjoni li qed tgħid li qed ifakkar meta tellgħu l-ewwel darba l-bandiera Ingliża ġo Malta. Jiġifieri dil-pittura qed tgħasses fuq Fort Emanuel u l-Belt Valletta s'intendi. Faċċata hemmhekk interessanti jidher ġiex bastimenti Hawnhekk. Hemmhekk huma dawk il-bastimenti Ingliżi li qed jagħmlu l-blockade, l-imblokk tal, l-imblokk mill-baħar, sewwa? Qed ma, mhux qed iħallu affarijiet jidħlu ta' għajnuna lill-Franċiżi. Il-Kap ta' Birkirkara kien Vincenzo Borg magħruf bħala Ċensu Braret. Interessanti l-laqam tiegħu bħala Braret. Hemm ktieb antik tan-1930s ta' ċertu wieħed Ibi Vella u da jidher li ntervista xi neputijiet tiegħu li dixxendenti tiegħu. U jagħti għalfejn dan l-għam tiegħu. Jidher li ġo Birkirkara da kien magħruf skont il-antennati tiegħu, hawn id-dixxendenti tiegħu, Jidher li kien magħruf bħala bniedem karitattiv ħafna u kien iżomm ġarar żgħar b'xi tin u affarijiet hekk kull min jiġi jittallab kien jgħaddihomlu. Jidher li tqala' dan laqam ta' ċensu b'raret. Nafu li kien popolari però, ġifieri anke għall-mod kif mexxa fl-imblokk. B'raret hija ġarra żgħira. Ok? Hija barrada bil-Malti tippropja. Jidher li hekk hi. Hemm verżjonijiet differenti anke jekk tfittxhom fuq l-internet. Però Dari Bivella hekk hi tiegħu fin-1930s. Jidher li tkellem ma' ċertu waħda Elena Borg, kienet xi hawn xi dexxendent tiegħu. Kellu wkoll taħt idejh barra dik li l-batterija li rajna l-kbira, l-kamp tal-għarar proprja, dak kien jissejjaħ il-kamp tal-għarar, kellu wkoll il-batteriji ta' Tas-Sliema u ta' San Ġiljan. F'dik l-area kien hemm diversi batteriji għal fuq il-port ta' Marsamxett u n-naħa ta' Marsamxett tal-Belt Valletta. Hawnhekk qed naraw il-firma tiegħu tal-epoka, din prattikament hija waħda minn dawk il-firem li ssib f'xi kuntratti li għamel ta' żmien tal-imblokk meta kienu qed iġibu l-qamħ u dawn l-affarijiet. Hija l-oriġinali tiegħu. Waqt li mbagħad hemm naqa' differenza fil-firma tiegħu meta kien wasal biex imut. Jista' jkun, għalkemm fit-testment jgħid li kien vivaċ, jiġifieri, għax in-nutar qed jirrekordja li kien kapaċi jara, jisma', jitkellem, jiġifieri, biex jgħid li hu, f'kelma waħda, fi stat mentali tajjeb. Però jidher li ma kellu xi tip ta' mard li ma kienx qed iħallih jikteb sew, hemm differenza fil-handwriting. Sewwa? Il-konġura tal-Belt Valletta ta' Dun Mikiel Xerri, Gulliermo Lorenzi u sħabhom. Il-Battaljon ta' Birkirkara kien wieħed mill-iktar battaljuni li tilef nies fiha. Daw inqabdu Manuel Island, fil-fatt hemm kuntratt fejn wara ħafna żmien qed jieħdu xi finanzi l-familjari tal-mejtin u fosthom hemm di, jiġifieri waħda qed jgħidlek in-nota tal-mejtin li mietu Marsa Mxett, però magħha jgħaqqad ukoll dawk li kienu mietu f'attakki li kienu qed isiru mill-Franċiżi meta joħorġu min-naħa ta' Manuel Island u jattakkaw Birkirkara. Waħda minnhom daqsxejn kerha, biex inkun eżatt, l-atroċitajiet saru minn kull naħa. Ġifieri sew min-naħa ta' Maltin u sew min-naħa ta' dawk li qegħdin ġol-Belt Valletta, mill-Franċiżi stess. Jiġifieri hemm stud-, tista' tagħmel studju sħiħ fuq hekk u ta-, u ssibhom dawn. Hemm, hemm wieħed minnhom li kien in-, in-, 99 fil-mija, għax imbagħad hemm rapporti anke tal-każ li ġara qegħdin il-bibjoteka huwa ta' persuna li wara li ġiet fuxillata jidher li baqgħet ħajja u sfortunatament spiċċa litteralment imqatta' biċċiet hawnhekk jekk jgħidlek taljatol a pezzi. Jifieri kienu ħaduh iċ-ċimiterju baqgħu tawh xebba bajunetta prattikament jew xabla ġifieri. Jekk niġu għal elezzjoni li anke tissemma f'Milka Nonku Mifsud Hija din ta' hawnhekk, hija interessanti ħafna. Hawnhekk qed dan huwa prattikament il-kuntratt kollu u ħa nuri issa għax hekk ovvjament id-dettalji ma jidhrux. Qiegħed biss fi tliet paġni, huwa f'tan-nutar Vincenzo Allegritto, fit-tlettax ta' Jannar qed jirrakkonta din il-ġrajja b'mod veru vivaċi, jiġifieri tastħajlek qiegħed hemm. Hawnhekk in-nutar Jikteb da li ġej, jiġifieri, bħal nagħmlu fil-qasir għax ovvja qiegħed bit-Taljan, mela jibda jintroduċi lilu nnifsu u l Vincenzo Borg, it-tifel ta' Aloisio, li huwa min-naħa ta' Birkirkara, jew minn Birkirkara, u jgħidlek li jaf, u insomma dik hija s-soltu proċedura ta' kull nutar. Meta mbagħad jibda li jirrakkonta li llum fil-tlittax ta' Frar, Il-poplu kien miġbur, jiġifieri ltaqa' convocato, all right, il-poplu kollu għax tfixkilt, ili naqra u tfixkilt, il-poplu kollu nġabar biex jisma' meta sema' d-daqq tat-tambur, suono di tamburo, u u tħabbar li għandu bżonn jeleġġi bniedem li jintervjeni għalih fil-kongressi mad-deputati l-oħra ta' kull ta' kull raħal jiġifieri għalhekk Imbagħad ikompli jgħid da li b'akklamazzjoni kbira pubblika b'vuċi għolja, jiġifieri b'ħafna storbju, inti timmaġinhom dawn ġo Birkirkara qed jagħmlu dal-istorbju kollu ta' min naf, dak l-għajjat kollu sewwa, u jinnominaw id-deputat b'mod popolari s-Sinjur Vinċerzo Borg it-tifel ta' Loizio, kap tiġà ta' Birkirkara għax da kien tiġà rappreżentant tagħhom fl-Assemblea Nazzjonali u tal-Kamp tal-Għargħar. U dan jiġifieri jgħidlek ukoll li tħabbret fin-naħa sew f'Birkirkara fil-kuntratt u sew anke f'Tal Għargħar u ġara l-istess ħaġa. In-nutar għalhekk qed jagħmel dal-kuntratt u qed jagħmel prova ta' dal-każ li ġara, sewwa? Hawnhekk interessanti ukoll l-istess minn kuntratt nutarili ieħor insibu li kien hemm tip ta' banda ma' ma' dan il-battaljon ta' Birkirkara. Fil-fatt hemm il-lista, fosthom hemm it-Tamburro Maggiore, nistħajjel naħseb kienet xi tip ta' katuba, u mbagħad għandek it-tamburri. Issa jien nimmaġina li xi ħadd minn dawk kien dak li ħabbar din tip ta' elezzjoni meta qed nisimgħu li bit-tambur ġew u ħabbru dal-avveniment sewwa. Tas-siġġiewi li ħa mmexxi iżjed fuqha, hija daqsxejn iktar interessanti, il-metodu kif inħadmet l-affari. Nibda l-istess nagħti daqsxejn background tar-raħal tas-Siġġiewi. Is-Siġġiewi kien għadu kif ħa t-titlu Città Ferdinand bis-saħħa tal-kappillan. Il-kappillani jidher li kienu f'dil-ħabta kienu Ħbieb tal-Ordni, Fil-fatt insibu tliet kappillan li jitolbu t-titlu ta' Ċittà, Ħaż-Żabbar, is-Siġġiewi u ż-Żejtun u jingħatalhom. Ftit għal żmien wara, jiġifieri, jiktbu fl-1800 lill-Ordni biex jibqa' jerġa' jibqa' hawn Malta, biex jerġa' jiġi hawn Malta u qalgħu ferment kbir. Jiġifieri jidher li kien hemm konnessjoni tajba. L-istatus animarum tas-siġġiewi jgħid jagħti dan li ġej, miġbur minn Salvatore Corso, jien użajt daqsxejn ukoll il-vista pastorali li saret ftit qabel minn Labini. Insibu popolazzjoni ta' 2,865, maqsuma f' 2,060 adult u 775 minuri. Kleru kellek ħmistax-il saċerdot, kjeriċi ċelibi kien hemm tmienja, u kjeri miżżewġa kien hemm tmienja oħra. Li meta ngħidu kjeriċi ċelibi ġew jew ikunu qed jipprewparaw il-qassisin jew ikollhom it-titlu ta' kjeriku biex jaqgħu taħt il-qorti tal-knisja. Kultant kienu jagħmluha apposta biex jiffrankaw il-qorti tal-gvern dik, jiġifieri L-affarijiet ikunu ċari. Fatt anke ħafna kjeriċi miżżewġa t-tfal tagħhom kienu jibqgħu f'dan l-affarijiet ta' kjeriku. Qisha xi ħaġa tiġri fil-familja. Però dil-ħabta kienu qed jaqtgħu ħafna mill-privileġġi tagħhom. L-Ordni stess kien ikkontra l-omm. Ir-raġuni kienet li dak kien qed ikollu turrum mill-pajjiż m'għandux ġurisdizzjoni fuqu, ġifieri da tasallu jien naf bħal dal-każ, jgħidlu jiena irridek suldat, jaqbas da jgħidlu jiena kjeriku, ma nistax niġi niġġieled naqbad l-armi għax jiena taħt l-isqof mhux taħt il-gvern, ikollu kawża l-qorti jiena taħt l-isqof, mela immur għax hemmhekk iktar lenient fl-affarijiet, fhimt? Iktar milli flok tispiċċa taqla' xebgħa f'rosta jew fuq il-galeri tagħmel jumej il-ħabs tal-isqof, aħjar tifhem. Interessanti wkoll l-istatus animarum tal-1802 li da jagħti l-popolazzjoni naqset bi kważi mitej ruħ, qed insemmu hemmhekk, 2663 u 663 minnhom huma tfal minuri jgħidlek, Di hija kurrenti ħafna drabi f'kull status animarum jew inkella f'kurrenti kont li ssib ta' wara l-imblokk. Kien hemm żgur decline qawwija fil-popolazzjoni. Mhijiex effett tal-bombi li bdew jitfgħu l-Franċiżi jew tas-sortiti li għamlu barra mis-swar. Hi effett ħafna tal-ġuħ li kien hemm sew fil-belt u sew barra l-ibliet Ġifieri t-tnejn qed ibatu l-ġuħ fil-belt iktar għax m'għandekx fejn tkabbar il-ħaxix xejn trid u inti mblukkat. Ħafna mard, jiġifieri nafu li kien hemm tip ta' deni. Is-suldati Franċiżi tant kienu difiċjenti fil-vitamini laqqas ġieli kienu qed jagħmew, jiġifieri Jgħidlek ma bdewx jaraw, ma jibdewx jaraw. Kellek ħafna infezzjonijiet ta' msaren, kellek infezzjonijiet kbar. Tara, tibda tara l-mejtin, jiena studjajt ta' Ħaż-Żabbar, ovvja minn hemmhekk. Tibda tara mwiet esaġerati ta' tfal u esaġerati anke ta' anzjani. Mhuwiex normali bħal bħas-snin ta' qabel. Ġifieri għandek spike kbira. U tinduna anke mill-ħxuna tar-reġistri, ġifieri ta' dik l-epoka Mhux ftit paġni bħal ta' qabel, tiżdied ammont sewwa. Ġifieri qed nitkellmu fuq mewt, mewt il-ħin kollu ma' saqajk, tista' tgħid. Is-Siġġuwin kienu jieħdu ħsieb it-trunċiera tas-Samra fi żmien l-imblokk fosthom flimkien ma' ta' Ħaż-Żebbuġ. Hemmhekk hemm il-kappella tas-Samra din naħa u faċċata jiġri l-bombi ma kien hemm bini xejn prattikament. Ħlief Villa ta' xi wieħed kavallier li sfortunatament kienu suspettaw ħażin fih u kienu qatluh fil-bidu tal-imblokk. Minn hawnhekk interessanti mal-ktieb ukoll kienu dawn is-suldati ftit tronċiera li qabdu lil Vassalli u arrestawh ukoll għax hu ħareġ minn Bieb il-Bombi u ġie arrestat tas-Samra. Sewwa? L-elezzjoni tas-CGU hija daqsxejn iktar interessanti. Mela nsibu elezzjoni proprja prattikament fejn kienu eleġibbli li jivvotaw il-kapijiet tal-familji, il-missirijiet qed nitkellmu, u nutar irreġistra l-voti mixħuta, jiġifieri kemm kemm ivvotaw nies u l-min ivvotaw. Tħabbret l-istess bħal dik ta' Birkirkara bid-daqq tat-tambur fil-Pjazza tas-Siġġiewi u wkoll waqt il-quddiesa kantata. It-total tal-voti validi jindika li vvotaw 224 kap ta' familja. In-nutar, meta tgħodd il-voti li jirreġistra, tasal għal dak l-ammont, li qisu ċirka ta' ħdax fil-mija tal-popolazzjoni tas-Siġġiewi. Jista' jidher ftit, però rridu naqtgħu n-nisa Ġifieri hemm lista sħiħa ma kellix żgur ċans ngħoddha, it-tfal u dawk li forsi ma kellhomx dritt tal-vot. Ġifieri ma tagħmilx mhix qiegħda daqshekk baxxa baxxa meta taqta' dawn l-affarijiet. Imbagħad trid tqis ukoll li aħna l-aħħar rendikont li għandna tas-CG huwa tal-1797 meta għandek ammont ta' nies li mietu fl-1798 Hu f'Jannar ukoll tal-1799 meta kellek epidemija ta' u ġuħ f'Malta kif għadna kif għedna. U anke irġiel minħabba l-imblokk kienu qed ikunu defiċenti fl-affarijiet u ċaqliq kbir minn villaġġ għall-ieħor. Hawnhekk għandna l-lista tal-kandidati Ġifieri, prattikament hu. Għandek lil Dun Lawrenz Saliba li ġab 494 vot. Ħuh Dun Pietro Pawl ġab żewġ voti biss. Miskin. Però hija indikazzjoni tajba di għax aħna għadna kapi ta' familja. Issa jekk ejja ngħidu li huma kellhom dritt tal-vot bħala qassisin. Mela qed itina jista' jkun li qed jindika li l-qassisin kellhom dritt tal-vot. Avolja ma kinux kapi ta' familja, jien neħodha issa ma nafx imma ħuh ivvutalu u hu vvota lilu nnifsu. Jekk ma ħassarx il-vot ma nafx imma biex niftehmu sewwa. Ma nafux kif kienet il-karta tal-vot għax jidhjes jew kitbu xi ismijiet jew ma nafux kif, jiġifieri. In-nutar innifsu li ġab 21 vot, il-Kjeriku Mikiel Anġ u kien tabib fil-fatt ukoll dakinhar hemmhekk taż-żmien, Kjeriku tabib Mikel Anġ Azzopardi li ġab erba' voti, il-Kjeriku Ġużeppi Zammit li ġab żewġ voti u hawnhekk kelli question mark għax Gaetano Balzan jissemma bħala kjeriku fil-viżta pastorali imma n-notar ma jniżżlux. Allura b'hekk qiegħda hekk. Li ġab vot wieħed biss da, miskin. Tiegħu stess probabbli. Nsibu registration li hija fl-Att Notarij li di għalija kienet sejba sabiħa ħafna. Fida jiena kont qed naħdem fuq jien prattikament, ħa nagħti daqsxejn background anke tax-xogħol tiegħi fl-arkivju notarili, dan prattikament jiena mort fuq kuntratti m'għandhomx x'jaqsmu ma' daż-żmien. Imma mbagħad bdejt kelli bżonn nara xi kuntratti ta' din l-epoka, li kienu marbutin mal-parroċċa u hekk, u bdejt ninduna li hemm ammont kbir ta' informazzjoni, u informazzjoni kif bdiet tgħid Joan, jew hija indiretta allura mhix biased, Għax ħafna anke ċertu informazzjoni li nkitbet kien hemm skop li aħna nuru lill-Ingliżi li konna kapaċi. Aħna daw kienu pro-Franċiżi, jien naf post Redon Rancigat qed jikteb d-djarju tiegħu, huwa pro-French, jiġifieri da qed juri li hu ma kellux tort Tort ta' Angelì, tort ta' dak. Però tan-Notara hija storja kważi differenti. Hawnhekk dal-kuntratti li ħa naraw mhumiex biased, huma qed jirrakkonta x'ġara. Jekk qed jgħid pereżempju aħna ħa nieħdu l-flus, jien naf qed isir self, u tħallasni wara li jinfetħu li jinfetħu l-bibien tal-belt, M'għandekx biasing fiha, avolja kien hemm ċertu nutara nafu li kienu biased favur naħa jew oħra. Naf Spiteri fl-aħħar mill-aħħar insibu jaħdem mal-Franċiżi qabel ġifieri fl-ewwel tliet xhur sakemm ħareġ mill-belt u mbagħad jibda jaħdem totalment mal-Kungress Malti. Ġifieri Jista' jkun hemm, qed tifhimni? Ir-reġistrazzjoni tal-elezzjoni għand in-Notar Nicola Azzopardi ta' nhar il-ħdax il-Ħadd ħdax ta' sbatax ta' Frar 1799 hija taħt l-indiċi Elezzio Reverendo Lorenzo Saliba. U di tin di għandha ammont ta' affarijiet interessanti fiha. Hu jibda jirrakkonta insomma prattikament li fil-ħdax ta' ta' ta' Frar, ftit qabel, Alexander Ball qalhom biex nagħmlu din l-elezzjoni flimkien mal-Assemblea Nazzjonali ftehmu biex jinħatar rappreżentant għal kull battaljun. Hemmhekk jibda wkoll Titħabbar di bid-daqq tat-tambur u wkoll fil-quddiesa kantata, kien il-Ħadd, u mbagħad wara saret l-elezzjoni. In-nutar mbagħad jibda jirreġistra u jirreġistra l-ammonti tal-voti mitfugħa, jiġifieri hemmhekk qed insibu prattikament kemm ġab Dun Lawrenz u sħabu l-oħrajn. Ovvjament Dun Lawrenz ġab l-iktar ammont ta' voti. Il-minuti Immorru meta lestew fit-tmintax ta' Jannar, iltaqgħu l-Imdina. Iltaqgħu fil-Kungress, m'iniex ċert jekk hux l-Imdina jew Sant'Anton hawnhekk, għax peress li daħal Boll imbagħad kienu ċċaqalqu għal Sant'Anton. Imma il-minuti qegħdin flimkien prattikament. Iltaqgħu l-Imdina, iltaqgħu ftit il-Kongress u jgħidlek uġġett interessanti fil-minuti li fil-ħdax ta' Frar kienu ddeċidew li jagħmlu l-elezzjoni u issa dawn l-eletti ġew u qed juru d-dokumenti, jiġifieri ma qabdux u marru u qalu jien elett mis-Siġġiewi, jien għażluni ta' Birkirkara, qed juru ċertu dokumenti. U interessanti ftit ilu mort li wara li ħareġ il-ktieb mort niċċekkjah, Għax mhux soltu ssibhom fuq il-ktieb fuq l-oriġinali din-nota, ġeneralment din-nota tkun fuq il-kopja. Fuq il-kopja ma kien hemm xejn però mort nara l-oriġinal li qiegħed Mikiel Anton Vassalli Street. L-arkivju tan-notara jaħdem sistema ta' ġiex arkivji separati fejn għandek kopja u oriġinal fejn taħdem Joan Abela Dak li rajna dak ir-ritratt huwa fejn ikun hemm il-kopji tan-nutara u jkun hemm ħafna minn dat-tip ta' noti. L-oriġinali għandek il-firem oriġinali, timbri, eċċetera, karti li jkunu mdaħħla mal-kuntratt kollha oriġinali. Interessanti, f'dal-kuntratt, l-oriġinali, hemm dik in-nota li qiegħda hemm fuq. U dik tgħidilna ħafna. Għalija, li għandek DC li 18 Febbraio 1799. Issa, id-DC tintuża shortcut għal meta joħroġ kopja n-nutar, direkzja un kopja, jew diverita una kopja. Jiġifieri dik qed turina li da fit-18 ta' Frar ħareġ B'kopja ta' dal-kuntratt, jien nassumi li għal Dun Lawrenz Saliba ħadd ma kellu interess li jmur jitlob in-nutar jgħidlu tini kopja ta' direzzjoni, ma naħsibx kienu jġemmgħu dak iż-żmien l-affarijiet marbuta mal-elezzjonijiet diġà, illum insibuhom, u talbu dil-kopja 99 fil-mija biex juriha fil-Kungress Nazzjonali u għandu prova tal-elezzjoni li saret. Jekk naraw naqra l-familja ta' Dun Lawrence Saliba, kien it-tifel tan-Nutar Saliba li kien diġa mejjet, f'dan il-każ, hawnhekk, Mikelanġ kien jismu, Mikelanġ Saliba. Din hija din hija parti mill-istatus animarum tal-1797. Jidher li kellu xi madwar xi tletin sena x'imbagħad is-sena ta' wara, ħuh Dun Pietru Pawl kien sen iżgħar minnu, Mort naqra niċċekkja wkoll il-patrimonji tagħhom sagri, il-Kurja. Jidher li kienu familja daqsxejn sta bene fis-Siġġiewi, kif anke jidher ukoll minn kuntratt ta' meta kienu għadhom ma waqqfux il-kungress. Fil-fatt insibu li l-saċerdot Lorenzo Saliba kien il-proveditur, jiġifieri kien diġà mdaħħal fit-tmexxija tal-battaljon tas-Siġġiewi, waqt li ħuh, hawnhekk Carlos Saliba, huwa l-kap tas-Siġġiewi, jiġifieri l-kap tal-battaljon. Jiġifieri kienet fil-familja. Fi ktieb interessanti ħafna, manuskritt interessanti ħafna li nxtara milux minn Heritage Malta, jagħtina iktar dettalji. Huwa lista ta' 22 rappreżentant tal-irħula. li attendewt fil-Kungress Nazzjonali nhar it-tmintax ta' Frar 1799. Aktarx huwa kitba ta' Giorgio Mitrovic. U fil-fatt hemmhekk hemm aħna naħsbu li l-Knisja kellhom kellek ammont ta' rappreżentanti fil-fatt jekk tgħoddhom kull m'hemm hemm erba' saċerdoti l-bqija hemm nutara, hemm xi tobba, jiġifieri qed insemmu rappreżentanta wiesgħa ħafna. Interessanti wkoll li ma' dal-dokument jiena kelli daqsxejn diffikultà. Fil-minuti li hemm il-Kurja u anke, sorry, il-Katidral u anke l-Librerija Nazzjonali, il-Bibjoteka, issib lil Carlo, lill-Kappillan Corso li semmejna, qed ikun bħala rappreżentant. Jiena ġejt f'dubju, għax imbagħad anke jissemma f'paġna oħra li Salvatore Corso qed jieħu post Dun Lawrence Saliba, għax Dun Lawrence Saliba jidher li rriżenja mħabba xi xogħol ieħor li kellu. Però dad-dokument imbagħad, miktub iżjed tard, jagħti ċar lil Dun Lawrence Saliba bħala rappreżentant tas-Siġġiewi. U mbagħad kien hemm persuna privatament, jiġifieri li hija qiegħda f'collection privata, ikkuntattjani qalli jien għandi qabda karti. Għedtlhom jien niġi u narhom. Għedtlhom jekk hemm bżonn, għedtlhom nieħu pjaċir jien. U nsib li kienu żgur jappartjenu xi parti minn dokumenti li kienu fil-familja ta' Mikiel Cachia. Fosthom kien hemm din nota hawnhekk li qed jgħidlu ma nafx jekk hix marbuta ma' din l-elezzjoni jew anke mal-għażla li setgħet saret qabel, li hu żgur li qed jgħidlu li hawnhekk imħabba l-bżonn tal-gwerra. Prattikament din nota ngħidha bil ma noqogħdux naqrawha bit-Taljan u dak. Imħabba l-bżonn tal-gwerra. Hemm bżonn li neleġġu kap tal-battaljun u ieħor bħala provveditur. Jiġifieri l-għażla mhux qed ngħidlu nimpostaw wieħed, qed nagħmlu elezzjoni. Din il-ħaġa li jkun hemm ċertu tip ta' għażla mill-poplu kienet evidenti u naħseb li naraw ċertu ideat f'dan iż-żmien li aħna kultant ngħidu Ftit ilu bdejna ta' nagħmlu l-għażliet aħna, tip ta' demokrazija, u ħaġa jien ma nsibha diffikultà xejn li nara demokrazija mħaddma b'das-sistema li l-kap tal-familja jivvota hu. Jiġifieri sa ftit ilu anqas il-vot tan-nisa ma kien meqjus bħala xi ħaġa bid-dritt. Jiġifieri Malta fl-1947, ftit qabel, 21 u għad irid ikollok ċertu renti u ċertu affarijiet biex tivvota, jiġifieri qed nitkellmu fuq affarijiet prattikament għall-istorja riċenti li aħna nivvutaw bil-mod kif nivvutaw illum. Jidher ukoll li kellek għalkemm il-Maltin irriġettaw ir-Repubblika Franċiża bħala amministrazzjoni, kellek ammont ta' nies li jafu jħaddmu tip ta' ugwaljanza, tip ta' tip ta' ċertu anke dejat ta' revoluzzjoni, ir-Revoluzzjoni Franċiża ma kinitx ħażina għal kollox. Neħħiet dik it-totalità ta' nies awtoritarji li jridu jiddeċiedu kollox u daħlet daħlet ammont ta' nies li llum aħna aħna frott tagħha wara kollox li nistgħu niddeċiedu anke futur tagħna, il-gvern nibdluh b'mod b'mod elezzjoni U qed naraw lil dan nies fil-bidu tagħha, jiġifieri qed nitkellmu 30 sena, inqas 20 sena wara r-rivolta ta' li kienet seħħet ġo Franza, qed iħaddmu dawn il-tip ta' prinċipji bil-mod tagħhom, imma qed iħaddmuhom. Interessanti wkoll malta ġew l-Ingliżi, nibdew noħor, insibu ħafna pamphlets minn Mitrovic, anke min-nobiltà, li jibdew jirreferu għalihom dawn l-anneddu. U qabel naħseb sibna dawn l-affarijiet l-Arkivju Notarili, ma konniex konna ngħidu iwa dawn kif għażluhom aħna, dawn mhux l-aktar wieħed popolari, imma s-CGU ma kienx hekk, hemm elezzjoni, setgħu għażlu ħaddieħor flok il-, avolja Dun Lawrence kien fil-, diġà provveditur, seta' kellu, all right, iktar, iktar, sejf fl-affari imma fl-aħħar mill-aħħar ħareġ mal-oħrajn, mal-ħamsa l-oħra, sewwa? Naraw in-notar jieħu responsabbiltà, mhux jaqbad u għamluha b'mod li ma jagħtux kas. Dik hija li kelli xi ngħid jiena hawnhekk. Nirringrazzja wkoll lilkom li ġejtu, l-Arkivju Notarili li jgħinuni ħafna, anke jsibuli xi karta jibżgħu għaliha sakemm nerġa' nasal u jnawlu ili. Nirringrazzja ħafna lil Joan u jiena ngħid li tgħallimt ħafna minn għandek għax Joan veru dettaljata ħafna fl-affarijiet u ċertu affarijiet li jaħarbuli Issaqsini tagħmilli l-avukat tax-xitan? Sewwa tagħmel, taf ġifieri. U tgħallimt ħafna wkoll anke ċertu dixxiplina kif għandek tikteb u tippreżenta ċertu affarijiet. Grazzi ħafna li ġejtu f'din il-kesħa. Thank you, nispera sibtuha interessanti. Jekk hawn min ixtieq jagħmel xi mistoqsija jew kumment.

Hello? Mela, eh, fim tajjeb li inti taħseb li din l-ewwel idea votazzjoni demokratika f'Malta kienet ispirata mill-bdil li għamel Napoljun eh, met fil-ġranet li tamaw, jew inkella sadat kienet eh, ispirata wkoll minn Bol, għet ma' moment intat li Bol suġġerixxa li ssir votazzjoni. Jina qasna vot, qasna per jekk Bol Kienx an uncontested candidate declared biex intażel kap tal insomma kif xin sejħulu. Eh, jew inkella impost mill-Ingliżi, ma nafx. Jiena l-aħħar dokumenti li rajna fil-fatt dak li ġib ta' Mitrovic isemmi li kien hemm tip ta' politika biex għażlu l-boll. Ġifieri qed Importa, biex mux jismani ta' naħseb. Jidher li minn dak il-ktieb li urejt il-manuskritt tiegħu tal-lista ta' Mitrovic, jidher li kien hemm, di naqra hu oġġett ġdid għax għadu kemm inxtara ġifieri, però da qed jirrakkonta x'ġara, kellu d-diary ta' Braret, jew kitba ta' Braret, jidher li qed jikkopja, jieħu n-noti minnha, ġifieri interessanti ħafna. U da Litteralment jidher li kien hemm qed isaqsu lil Nelson jaraw kif ħa jagħmlu biex il-boll iriduh magħhom. Jidher jiġifieri kienet għażla min-naħa tal-Maltin, skont ma qed jikteb Mitrovic wara. Nelson kellhom kuntatt miegħu, Nelson kien qiegħed Napli, Nelson kellek kontakt miegħu fil-bidu ta' Settembru, jafu li qiegħed bil-flotta fil-Mediterran, U kien ilu hawnhekk żmien. Issa għall-mistoqsija l-oħra tiegħek, ma nafx min qallhom jagħmlu election, elezzjoni. Li naf żgur, ideat liberali hawn Malta kienu diġà bdew jinħmew. U kienu qed jinħmew minn qabel. Jiġifieri kienu, jekk tara jien naf anke ċertu kotba li kienw jiġru fl-idejn ċertu rapporti lill-Inkwiżizzjoni li kienu qed isiru, jidher li kien hemm, mhux qed ngħidu l-Maltin kollha, għax il-Maltin kollha ħafna minnhom lanqas kienu jafu jaqraw u jiktbu, imma ċertu affarijiet, kellek Maltin li ħadu sehem fir-Rivolta Amerikana, flimkien mal-ordni. Dawn żgur ħallew hekk ma jafx jaqra u jikteb imma jgħidlek jien qed niġġieled għal dawn u jiena mgħakkes mill-ordni. Xi ħaġa ġo moħħok jidħollok. Jiġifieri da bħal meta konna qabel ma tafx taqra imma l-ieħor jaqra nagħal gazzetta ħdejk u l-aħbarijiet tkun tafhom. il-kuntatt ma' barra tiskanta kemm kien kbir. Jiġifieri dak il-kuntratt pereżempju tal-ewwel ta' Settembru huwa huwa bejn Diacono li huwa bniedem tiela' u nieżel Sqallija dak kien. Ġużeppi Diacono kien wieħed minn Ħaż-Żabbar ħa ngħid hekk jew min-naħa ta' Bormla kienu mħalltin jiġifieri jgħixu f'dak il-lokalitajiet. Tilgħin u niżlin Sqallija dawn. Jiġifieri Tip ta' affarijiet li qed jaraw barra qed jidħlu hawn Malta. Ma nagħmluhux li Malta kienet maqtugħa. Malta kienet fil-ġeografija tagħha hija ċentru tal-Mediterran. Issa l-mistoqsija min qallhom da. Però jidher li kien hemm tip ta' anke jekk tara tkompli tara l-minuti kien hemm kien ikun hemm deċiżjonijiet. Hemm każ minnhom interessanti. Qed jiddeċiedu fuq il-qoton u t-tip ta' taxxa li għandhom jagħmlu jew ħlasijiet li għandhom isiru Firri dawn ma kienux il-Kongress qed jiltaqgħu nattakkaw hemm ta' nattakkaw hawn. Le, qed jieħdu d-deċiżjonijiet fit-tmexxija. Hemm każ interessanti il-kaptan minnhom li qed jagħmel il-blockade kellu jmur lura l-Ingriterra u qallu bħala Maltin aħna nirringrazzjawh tal-imblokk li qed jagħmel qabel imur ħa ntuh xi ħaġa tifkira bħala tipo ta' rigal tas-servizz tiegħu. U qiegħda mniżda ġifieri f'dal-minuti tal-katidral li hemm. Okej. Ma nafx jekk uġibtekx biżżejjed. Jekk hawn xi mistoqsija oħra milli naf. Ħaġa kurjuża, ħadd irid isib xi ħin aktar Nafu bil-personaġġ Salvu Curso, anki triq imsemmija għalih, li kien il-kappillan ta' żmien l-imblokk. Però jidher minn dak li għedt inti Michael li kien hemm ieħor Salvator Lorenzo Saliba li kellu aktar importanza fit-tmexxija. Jien fil-fatt. Ta' min japprofindixxi naqra min kien dan Lorenzo Saliba. Ekku, jien fil-fatt bqajt sorpriż ukoll għax jiena kont xtrajt ktieb ftit ilu qabel meta bdejt dan ninteressa ruħi ta' ċertu Winston Zammit. U dak kiteb ktieb żgħir ħafna imma interessanti għax fih noti fuq kull wieħed minn dawn. U dan jikteb fuq Salvatore Corso u Lorenzo Saliba, ja, fuq Lorenzo Saliba jagħti ftit dettalji iżgħar u fuq Salvatore Corso jgħid li da kien il-kap ta' ir-rappreżentant tas-Siġġiewi. Però ġejt anke jien f'dubju meta qed nara dal-kuntratt Imma meta għandek kuntratt notarili, jidher li kien żgur involut għax jissemma f'ċertu affarijiet anke anke mbagħad 'il quddiem kellu f'idejh li jilqa' r-request, is-suppliki tal-Maltin. Jiġifieri żgur kien involut. Barra li mbagħad għandek is-saħħa ta' legalità ta' kuntratt notarili. Jiġifieri mbagħad Liema liema tibda għalhekk semmejt kollox jien għax hekk hija hekk hu xieraq li jien insemmi kollox. Sibt u ma s'issa sibt ħa ngħid hekk għax it-tliet sorsi li semmejt huma tliet sorsi li investigajt. Il-menuti li hemm mill-Katidral nista' tgħid l-istess bħalhom li hemm mill-Bibjoteka Nazzjonali u dak il-ktieb issa l-manuskritt li semmejt li ħareġ f'Qisra Milux ta' Mitrovic. Imma l-unika differenza li waqt li tal-Katidral u tal-Librerija jsemmu lil Salvatore Corso u kif qed tgħid inti Dun Nikol hemm triq imsemmija għalih is-Siġġiewi u kien jidher li kellu ċertu involviment, jiġifieri fl-imblokk. Però jidher li Dun Lawrenz Saliba kien l-għażla ħa ngħidu hekk tal-parruċċani tas-Siġġiewi. Jidher però li wara xi żmien Iktar tard fl-imblokk wara l-1799 jidher li Salvatore Corso ħa post Dun Lawrenz Saliba. S'issa ma sibt l-ebda lezzjoni ta' dik iż-żmien, jiġifieri jista' jkun li da, ħa ngħidu hekk bil-kelma tal-lum co-opted, jien naf, jiġifieri fis-sens ma rridux nieħdu dawn l-elezzjonijiet bħalma isiru llum, jiġifieri ma nistgħux nemmluhom dawk ir-regoli. Li qed naraw aħna hawnhekk hija tip ta' għażla popolari li forsi turina wkoll li nistmgħu naqra iżjed wkoll 'il dawk ta' qabilna x'kienu kapaċi jagħmlu u anke meta naraw il-mixja tagħna demokratika fejn qegħdin illum, fortunatament. Hija hija minn dawn l-affarijiet tal-bidu li bdiet, li kellek dat-tip ta' nies flok qagħadu hawn hekk ma protestaw xejn anke matul 160 sena tal-Ingliżi. Ipprotestaw, ġabu ġabu kostituzzjonijiet, reġgħu gergru, reġgħu għamluha minn kollox biex kostituzzjonijiet jinbidlu, ħaduhielhom l-Ingliżi, kultant tgħid meta nibda narahom dawn ngħid Dawn nies tal-ħadid kienu jagħmlulek da kollu u tibqa' għaddej, jitellfuk il-job, itellfuk, itellfuk kollox, tista' tgħid, u jibqgħu għaddejjin dan-nies, jaħdmu biex, da fl-aħħar mill-aħħar kieku kienu dittatur aħjar għax joqogħdu hemm, fi sens li huma n-nies jivvotaw kien hemm. U naħseb dik hi, dak dak hu l-iskop. Fuq Dun Lawrenz Saliba jidher Li hemm fejn jisir iżjed studju. Ġos-CGU jidher li kien magħruf. L-arkivju tas-CGU għadni ma ġejtx, ħa ngħidlek. Għax da sibt, da waqa' mis-sema, letteralment jiġifieri. Però nemmen li hemm. Jien li rajt il-patrimonju tagħhom il-Kurja, u jidher kif għedt kienu familja ta' ċertu ta' ċertu portata fis-siġġiewi. Ovvjament missieru kien nutar, in-nutar Mikelanġ Saliba, kien diġà mejjet dil-ħabta. Kienu kienu wkoll, mhux sejjer żball, kienu tliet aħwa. u wieħed żgur kien kien diġà miżżewweġ Carlo, li kien il-kap tal-battaljun, ok, għax qed infittex l-istatus animarum, eżatt, kienet toqgħod xebba magħhom oħthom, imma kien hemm ieħor Carlo, sa fejn s'issa sibt jiena, jista' jkun jinstabu iżjed, imma ma dħaltx daqshekk fuq fuq il-ħajja ta' Dun Lawrenz Saliba. Però inħeġġeġ li jsiru daw dir-riċerka, almenu jiġifieri bżonn li ngħinu Welcome jiġifieri li jsaqsini, ħa ngħid hekk. Prattikament dak il-pjaċir tiegħi.